Dawtmi nu le pa unau hna nan dam cio hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih November ni hlei khat zinglei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thongtlangtar cheukhat hna cu Kazhin ah sac nih jet in bom a thlak i biakinn pakhat le sianginn pakhat a rawk. Tathung ah khuami an tlaihmi hna a phurtu motor cu kahdoh a tong i battalion hruaitu chang tal in minung pathum an thi. Ṭawngci ah chiti cuekhat cawk dingah minung cu an i cuh i a tlar in an i tler hna. Thonghnih pakulh thimfung thlak lioah teinak a hmumi pape ṭam peng Hluttaw palai U Si Tu Mawng i a nu le pa inn le lo cu sac nih an phihkhar timi thawngtlangtar le a dangdang thawngpang kan theih khawh tawk chimnak kan nei lai. Thawchimnak ah kan lut colh lai. Tathung ah khuami an tlaihmi hna a phurtu motor cu kahdoh a tong i battalion hruaitu chang tal in minung pathum an thi timi thongtlang tar a hmasa bik ah ka chim lai. Mun ramkulh Tathung peng Uinsing khua ah sualnak ngei lo mipi hramhram in a tlaitu SAC motor cu November nihra zing suimilam panga le cheu ah PDF nih an kah hna tiah thawng theih a si. sac motor an kah hna lio ah hin officer tal in minung pathum an thi i minung pakhat cu a zaam manh khuami an tlaihmi hna cu an dihlak in an luat hna taṭhung pdf nih an chim dan cun khuami hna an tlaih hna tiah thawng kan theih in kan bawh hna i kan kah hna sac lei nih cun an kan kap kho lo. Motor cungah um vemi sac ralkap pali chungah minung pathum cu an thi i minung pakhat cu a zaam manh. A thimi ruak hna cu sac ralkap nih an lak hna i khuachung zongah checkhlatnak an tuah tiah a chim. A thimi officer pa hi Ṭhungbu khua khanghnak kongah a tlangtlatu bik a si. Minung tampi zong a tlaih hna. Rithaisi le mawṭaw pawl zong tangka nakin a zuartu a si. Kahdohnak a chuah hnu in sac ralkap minung sawmnga nih a pawngkam hna ahcun checkhlatnak an tuah hna. PDF hna cu him tein hnu ah an pil kho ṭhan hna. A luancia thla October ni kul le naruk zongah khan tathung PDF nih thonginn lutlai pakhat cu biardawr ah an rak thah cang fawn. Michina le Bamaw ah an tlaihmi mawtaw le motorcycle hna cu sac nih an pe ṭhan hna lo timi thongtlangtar ka chim lai. Kachin ramkulh Michina khua le Bamo khua hna ah sac ralkap hna nih an tlaihmi mawṭaw le motorcycle hna cu an pe ṭhan ti hna lo tiah thawng theih a si. Michina khua November niriat ah an tlaihmi mawṭaw hna cu number pakhat mykmah palik sakhan, raltuk ningcang venhimnak phu, Saya Phah Zung le Chaklei ramṭhen sac hmunhma hna ah an fimkawng mawṭaw a ngeimi pakhat nih The 74 media ah a chim. Raltuk ningcang venhimnak phu Sayapha zung chungah an tlaihmi mawṭaw hna pakul hrawng cu a um i a dang mawṭaw hna cu khoika hmunhna ah dah an chiah hna cu thawng theih a si lo tiah a chimchep. Atu caan ah an tlaihmi mawṭaw cazin vialte cu Nepiro ah a phanh cang caah lak ṭhan ding ahcun a har lai tiah tlaih a tong vemi mawṭaw ngeitu pakhat nih cun a chim. Mawṭaw an tlaihmi hna chungin SAC chungtel hna he aa naihniammi mawṭaw hna cu an tlaihni lila ah an lak khawh ṭhan kong mawṭaw ngeimi cheukhat hna sinin thawng theih a si ṭhan. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Bamaw ah November niruk ah an tleihmi cycle sawmrukrang lo cu zahan tiangah pekṭhannak a um lo kong tleih a tongmi motor cycle a ngeitu hna nih an chim, theih a si. Motorcycle tleih a tongmi cheukhat hna cu SAC chungtel hna he neihniammi an si ahcun chuahnak nawl an nei nain a dang motorcycle a neimi hna cu chuahnak nawl an ngei lo i an tlaihmi motorcycle hna zong khoika hmun hna ah dah an chiah theih a si lo tiah Bamo tualchung mipi pakhat nih a chim theih a si. SA ralkap nih an tlaihmi motor le motorcycle hna cu zeitindah an hman te hna lai zong thawng theih a si rih lo. Michina khua ah motor pawl tlaihkhihnak a tam tuk hnu cun khuachung ah motor aa chawkletmi zong a tlawm cang tiah Michina tualchung mi nih a chim theih a si. Kachin ramkulh Michina khua le Bamo khua ah atu lio caan ahcun laisan a ngei lomi motorcycle le mawṭaw hna cu checkhlatnak an tuah i an tlaih hna tiah theih a si. Ṭawngci ah chiti cuaikhat cawk dingah minung cu a but in an i but i an i tler hna timi thawngtlangtar ka chim lai. ṭawngci khua hmunhma cheukhat hna ah zahan November ni hra zinglei ah chiti cu mobile in an zuar i chiti cuaikhat cawk ding ah minung cu an i cuh hna i an i tler hna tiah thawng theih a si. Tu bantuk i an zuarmi ahcun minung pakhat cu serial number tete pakhat cio an pek hna i chiti cuaikhat ah thongli le zasarih in an zuar tiah thawng theih a si. Tu bantukin an zuar ahhin a herhmi hna caah cun a tlam a tling tuk. A leng i an zuarning he thongthum hrawng aa thlau. Mah thongthum cun facangpi khat zong cawk khawh a si tiah chiti cawk ding ah aa tler vemi nu pakhat nih a chim theih a si. Atu caan ah cun Ṭawngci khua ah chiti cuai khat ah a leng dawr ahcun thong riat hrawng a si i mobile in an zuar ahcun thong nga tang in cawk a si caah Minung cu a cuh in an i cuh i an i tler hna i an hngak hna tiah thawng theih a si. sac ralkap nih uknak a lak lio caan ah hin din ei man hna a man a kai tuk ruangah chiti man lawng si loin a dang thilri herhhai hna zong tu bantuk in an zuarnak hnga mipi hna nih nawlnak an chim zong theih a si. Thonghnih pakul thimnak ah teinak a hmumi Pampetaam peng Hluttaw-Palai U Si Tu Mawng i a nu le a pa inn le lo cu sac nih an phih khar timi thawng tlangtar ka chim lai. Thonghnih pakul thimnak ah teinak a hmumi

Tu bantukin an phihkharmi inn cu a nulepa nih an ngeihmi inn leh lo a si. Chungkhar, milu le ngeihmi hna zongah U Si Tu Mawng i a min aa tel lo. A luancia kum zongah khan thonghnih pakulh thimnak thlak lio caan i U Si Tu Mawng nih a hlan i a umnak Papeṭam peng i a ummi inn zong an phihkhar kong thawng theih a si. Yangkung tiva chungah

Mah meikanghnak cu ṭaamawi pek meithat phu hna le pazunṭawng pek meithat phu hna nih meithat mawṭaw in an kal i an phalhkawng Myanmar meithat phu hna nih thawng an thanh theih a si. Dawpung khuachung puahkehnak thawng ruangah mipi hna cu an thin a phang i Yangkung tiva cung i sangpalawng pakhat meikanghnak zong a chuak i mah thawng a si kong Dawpung peng i a ummi tualchung mi pakhat nih lungekhit ah a chim. Zahan zongah puahkeh thawng theih a si. Atu ahcun khua ningpi khar in checkhlatnak an tuah. Chunhrawng zongah puahkehnak thawng theih ṭhan a si i kan thin a phang. Atu ahcun meithap motor hna Taketa lei ah an kal. Datsi diesel a phurmi Sangpalawng mei a kangh caah a si tiah thawng ka theih tiin a chim ṭhan. Zing suimilam pasarih hrawngah Setawng sang khuabawi zung pawng le Athakah cheuh sianginn hmai Shukhinta lam cungah puahkehnak thawng a thang tiah tualchung a ummi hna nih an chim theih a si. Mah puahkehnak a dih hnu ahcun sac ralkap hna nih Taketa peng le Dawpung peng luhchuahnak hna cu an phih i checkhlatnak hna an tuah i motor lam aa chawkmi hna cu harsatnak an tong hna tiah theih a si. Tukum chungah cun chim an a ṭha nain sac ralkap nih rallam an ser ruangah Wall le Bank nichuahlei hmunhma hna i a ummi Chiri i lo rian a ṭuanmi hna cu sunglatlaknak an tong timi thawngtlang ta ka chim lai. West le Bank nichuahlei ah sac ralkap nih rallam sialnak an tuah i khuate cheukhat hna ah hmun an khuar ruangah Chi in lo rian a ṭuanmi hna cu Chi kawn manh loin an zam hna ruangah tukum ahcun sungh zatlaknak tampi an ton kong tualchungmi hna nih an chim theih a si. Wetlet peng i a ummi khuate hna cu sac ralkap nih rallam hmunkhat sialnak an tuah i thilri thloknak zong an tuah. Han Ling khua hna zongah hmun an khuar. Mipi hna cu ral an zam hna caah Chi lo rianṭuan caan ah chi cu an kawm manh ti lo ruangah suhzalaknak tampi an ton hi a si tiah tualchungmi hna nih cun an chim. Tukum ahcun chi cinnak hmunhma hi ekah tampi in kan cin nain chi kawn caan a luan ruangah a rawkmi tampi cu an um ruangah suhzalaknak kan ton hi a si tiah an chim, theih a si. Tukum ahcun chi hi ṭingkhat ah thong sawmkua a si i nikum ahcun chi hi ṭingkhat ah thong ruk a rak si tiah theih a si fawn. Myanmar pawngching sehzung in rian an chuahmi hna cu rian pek ṭhan ding in Adidas company nih a chim timi thawngtlangtar ka chim lai. Myanmar pawngching Panat sehzung in rian a ṭuanmi hna nih thlahlawh kaiter dingin an nawl ruangah rian in an chuah hna i mah rianṭuanmi hna cu rianpek ṭhan dingin order a petu Adidas company nih mah sehzung cu theihternak a tuah kong thawngthai a si. Mah rianṭuanmi hna nih an nawlmi nuhrin covo ruangah rian an chuahmi cu rianṭuannak phung an buar ruangah a si tiah Adidas nih fakpi in a soisel kong zong a chim. Myanmar pawng Chin phanat sehzung i rian a ṭuannak ah zulhphung he aa tlak maw tlak lo timi checkhlatnak ṭha tein tuah i rian in an chuahmi hna cu a rannak in rian pek ṭhan dingin a langhter theih a si. Mah sehzung i rian a ṭuanmi minung zaruk hrawng hna nih thlahlo kaiter dingin October ni kul le ni nga in ni kul le ni sarih tiang ni thum chung sehzung chungah cun duhlonak langhternak le nawlnak an tuah tiah theih a si. Mah duhlonak langhternak i hruaitu hna telin minung pakul le pakua hna cu nawlnak hal loin rian ah an kai lo tiah rian an chuah hna hi a si. Mah rianṭuanmi hna rian an chuahmi hna kong he pehtlai in ILO le peng rianṭuannak zung hna ah rian chuah a tongmi hna nih cun report peknak zong an tuah kong thawng theih a si. Mah sehzung ah cun rian a ṭuanmi hi minung thong sarih hrawng an si i mah sehzung ah cun Adidas pennant pawl hi a bik in an tuahkawng theih a si. Lawnglung ah Byusawṭhi tiah kawh aumi pa pakhat cu tha a tong timi thongtlang tar ka chim lai. Thaningtar ramṭhen Lawnglung khua Ngiangping lamtonnak pawng ah Biasoṭhi tiah kawh a ummi pa pakhat cu meithal in kahthah a ton kong thawng theih a si. November ni hra zing suimilam pasarih le cheu hrawngah Biasoṭhi phu chung tal tiah kawh a ummi Ku Myung Wa kum sawmthum cu Ṭhawlazi mawṭaw a mawngh lioah naihniam tein fimtawl a ton hi a si tiah Thawei Pahkah Phah DDT nawlngeitu pakhat nih a chim.

hmunli ah a um i hmunri ah a nunnak a liam hi a si tiah theih a si fawn. An kahthah hnu ah sac ralkap hna an phan i a pawngkam hrawng ah checkhlatnak an tuah i a ruak cu mizu phurhnak motor in Ṭhawei Siin lei ah an tlikpi tiah theih a si. Rakhine ah Gigi le fonh in kahdohnak an tuah i tualchungmi pahnih hliamhma an tuar timi thawngtlang ta ka chim lai. Rakhine ramkulh Pungna Cum peng ah sac ralkap riahcaw a phurmi motor pakhat cu AA nih bomb an puah hnawh hnu ah sac ralkap nih Gigi le pathum fonh in kahdohnak an tuah tiah thawng theih a si. sac ralkap nih tu bantuk in thazaang hman in kahdohnak an tuah ruangah Aiding khua in Tanghra sianginn a kai liomi sianghngakchia Mawng Su Wing U kum hleiruk le Daw Mah Lung Che kum sawm nga le kum nga hna cu hliamhma fak an tuar tiah tualchung mi pakhat nih a chim. Kazina sac nih Japan lawng in bom a thlak i biakinn pakhat le sianginn pakhat a rawk timi thongtlang tar ka chim lai. Kazin ramkulh Luto peng Tabo Kode khua ah sac nih bom a thlak tiah thawng theih a si. sac nih KNU nih a huapmi ram hna ah khuami hna cu hmuitinh in kahdohnak a tuah hi a si i biakinn pakhat le sianginn pakhat hna cu an i rawk hna. Cu pinah biakinn pawngkam i a ummi inn hna cu an i rawk pah fawn. Asinain inn zeizat zat dah a rawh cu fiang tein theih khawh a si rih lo tiah ARD Times nih a langhter. Kan thawngchimnak a hramthawk in a dihdongh tiang a kan ngaihpiaktu le nifatin in thazaang a kan pe lengmangtu nan zate cungah kan i lawm.